Salam hormatly watandaşlar zraswitidara gey turkmenistan ine ýaňy ýakyndy bizem täze ýyl bilen gutladyk sizi ondan şonda bir topar zatlary aýtdyk näme şu nähili ogurlyklar edilýänini ýende nireden bäş milliardy niräk sokjak bolup ýörenlerini Bi onnoň bi iki müň ýigrimi törünji ýylda bi özüni nussoltan etdirjek bolup ýör. Ýene on diýdik bolun. Edil şoňa gabatlap bularam ine täze ýyl çykyşyny etdi. Indi görseňiz nä bu dronlarlar bi bianky bi indi atal ogul aňyrda onnoň gyzlar dur. Emma bi haramdaga hany how seň maşgalaň nirede bi esasy bu Perway Lady nirde diýemizde, on ýyldan ol aňyrda şol Angliýada bukup ýördi gyzynyň gapdalynda, o Döwlet Alkaşyň ýanynda. Tak, şo taýda bukup ýördi, ahyry getirdi görkezdi ine üç-dört ýyllykda. Dogrymy? Indi Serdar Syçak özi dur, çagalaryny saklan bolup dur, muň maşgalasy ýok. Bu näme boldy owalä? Şu näme indi maşgalamy şi. Muň gyzlary dur bärde serediň bulara. Iki sany gyzy dur. Olar näme çagalaryny kimden dogurdy? He? Hany bulaň adamsy? O maşgala bolýamy ol? O näme etdigiň bolýa bärde sen? Näme görüp, o kelläňe tahhajyk geýen bolup, saçyňy syryp, hawa, bi niçäk men geýen bolup, ol-a bi gyýma balaklyja, aý-waý-eý, on bäşinji, on altynjy asyryň türk baýy bi, hawa, oň üçin soltan edäýmeli muny. Aňkasy aşan bi. Bu bir aňkasy aşan adam bar-a, özem bar-a, şü açlygan ölmez, alňasan öler, gaty alňasaýa. Gaty alňasaýa. Men saňa diýýän, haramdag, gaty alňasaýaň. Basymrak, basymrak ýetäýsem diýýäň. Hä? Öler atdan galar at etjek we soltan adyny gazanjak bolýaňmy? Saňa indi soltan diýmelimi? Hä? Ondan bi sen bi konstitusiýada berekkel resmi ýagdaýda senden bolan nezil neberäň hemmesi Türkmenistanyň bar baýlygyna eýe arkama arka gelip ondan şu taýda şolaryny halyk sürüp ýörmelimi şunda? Şeýlemi? Şoňalyk bolmalymy? Onda meň çykyşymda bärde bara men ol aňyrda seň eden goýan zatlaň aýtdym bolýyn o näme janyňyz çykyp barýa ha indi bu nemeleň bu ýaňky bok atyp ýörenleň içinde täze bir adamyň bir ol ak telpeklije sakgalyny neme edip Isa parikmaker diýilýän oglanyň bir bir feýkowy akkaunt açypdyrlar togsan geçen ýylyň ýigrimi üçünji dekabrynda açypdyrlar, o togsan iki roligi bar aňyrda. Ol bir işi bilen ýa ozal Janin diýilýän bir toý salony bardy, gapdalynda-da şol, içinde-de şol parikmaher bardy. Ynha, şo taýda işläp ýören ýaňky Isa Parýas. Soň onnoň Janinden soň bi Otrýadyň ýerine häzir aňyrda indi Viva Lamur diýilýän ýerde aňyrda ol üç ýüz manatdan neme pričoska edip ýörli ol. Ol toý etjekleň hemmesi şoň elinden geçýär. Ol il bara bir altmyş, ýetmiş manat alýar, ol üç ýüz manat, on bäş dollar onuň bilen saçyňy aldyrtjak bolsaň, bir düzetjek bolsaň. Hä? Ol näme, oň näme işi bar meň bilen? Ol oňa goşulmaga wagtam ýog-a. Indi öz-özünden dörýän sorag-da, O nähili beýläk düşdükä diýseň? Hä, ol Viva Lamur diýilýän salonyň eýesi Haramdagyň gyzy, Serdar Syçagyň bajysy, medinstitutda Ýuliýa bilen bile okan. Hä? Keýgim Jamal, saňa degişlimi ol? Hä? Degişip onda, onda sen küşgürýäň-dä. Sen syýasata goşulýaň-da, şeýlemi? Hä? Kakaňa, ol doganyňa at dakylýar diýip, a sen bütin halky beýtirip dargadyp ýörseňiz, bularyň başyna beýtirip bar-a bir kyýamat gününi ertip ýörseňiz, kim sizi sylar, kim hormatlar? O diri gezip ýöreniňe şükür ediň-ä siz. Siz milleti nätdiňiz? Onda sen goşulýaň-da syýasata, şeýlemi? Angliýadan oturan ýeriňden kime ýazdyrýaň o kommentlary? Ýa özüň ýazýaňmy? Hä? Bir kommenta seň komment ýazyşyňa meňzeş ol. Edil sen bir üýtgeşik bilimiň ýog-a seň. Sen medinstituty gutarsaň gutaransyň. Ýöne welin sen üýtgeşik bilimiň ýa syýasy bilimiň barmy? Olary bi-bi ýurduň içinden çykanlary hiç kim taýak bilen kowan ýok diýýär. Men-ä bir sen ýalaklar ýazandyr diýip çen edýän. A bolmany sen ony aç goýsaň, işsiz goýsaň, hä? A sen oňa birine sen özbek diýseň, birine sen gazak diýseň, birine rus diýseň, şeýtirip ýaşatman ýörseň, ol gider-dä özi. Dagy näme? Milletiň dargada siz tolatdyňyza milleti. MNB bolsun prokuratura MWD bolsun hiç haçan saňa degişli adamyny senden bidin ulanyp bilmez. Hiç haçan. Diýmek sen goşulýaň indi syýasata. Hä? Serdar syçagyň bajysy, haramdagyňam gyzy. Londonda oturan ýeriňde toba diýde otur-da. Men seň bar-a ol samsyk ol adamyň bar-a. Ýogsam şoňam kakasy parýegini Berdi Atabaýew. Meň bilen bir daş gynrak garyndaşlygam bar oň. Hä? Men döwletiň ýerinde bolsam, mana bir wagt seň talagyňy berip ýok ederdim. Be ondanam bir gün bolmaý. Kakasy öňki prezident, hawa, o doganam häzirki prezident diýip, o beýtirip barýar, ýallaklap ýaşap bormy? Hä? Şularyň hemmesi bar-a, şu siziň daş-töweregiňizdäki şu wagt öýlenen ýa-da bir durmuşa çykandan siz agdarylan günüňiz bary jyrar sizi taşlap. Dat-bidat bulary tanamzak diýer. Gördüňizmi ýüz adamyn getirende bular basdylar, onuň bir topar dogan-garnaşlary ýok, biz ondan geçýäs diý. Sizem şony diýersiňiz. Bulardan geçýäs, Haramdagdan hem geçýäs, Serdar Syçakdan hem geçýäs. Ha? Eger-de Kerimguly tultuk gelse, ondan hem geçýär. Kerimguly nähili bolýar, ay, Serdar Syçagyň ogly? Ha? Bir hili bir e, çapraz gelýän mesele bar şu taýda. Bize gelen çeşmeleriň beren habaryna görä, Haramdagyň ogly, ozalam bir ogly bolupdyr, Merdan, kim o wagt ministr, ministr bolup ýördi. Onnoň bir piri dozdan ölýär, muň Parahat diýip bir garnaşam bar, bileräk çekýärdiler. Ho, Wasmoý marta ýaşap ýörkäler. Biziň eşdişimize görä, şol Kerimguly şol ölen nemäň ogly. A o bir özi segsen birinji ýylda, onnoň okuw gutarýar, selhoz institudy gutarýar, näçinji ýylda. Selhoz institudy gutaransoň, onnoň bir beýtdirip bar, a bir Serdar Syçagyň ýaňky ogullygyna ynanamak men oňa. Nä şoňalak ýagdaý bar ondan bar-a bi ogram özüne osar orramsam diýilýän oň meni bar-a menden oňalak aý pylança sapar öýlenipdir, hawa aý näme onça kimi taşladym men. Aý, Geldi käriz näme, men şoň Döwletgeldi diýilýän ogly bilen tanýan diýip biri ýazan bolýa. Hawa, şol Abbaý bir şeýle bir gynanyp aýtdy. Nämä gynanýa ol? Hümm? Ol edil Serdar Syçagyň deň-duşy. Segsen birinji ýylda bolan ol. Togsanjy ýylda dokuz ýaşyny Geldi käriziň çapysy bar ogly adyna aldylar. Nämä gynanýar ol? Hä, taryh fakultetini gutardy. Dubaýa, Amerika bi ýaňky gitdi, bi marafonlarda gatnaşdy. Hüm? Amerika gidip atşynas bolup işledi, öz jigisini, gyz jigisini aňryk ertdi. saklap bildi. Hä? O şotap gidende, ine şu taýda ak gulak ýanyňdaky diýäňdä siz, men şol ors milletden diýip şoňa sizni kakdyryp aýdýaňyzda. Hany şol döwletgeldi aýtsyn onda size beýle döwletgeldi bilen ysnyşyp gürleşýän bolsaňyz. Şoňa wizany kim kömek etdi almaga? Hä? Nädip aldy ony? Hä? Men türmede otyryn a wagt. Kim alyp berdi ony? Kim kömek etdi şoňa? Hä? Ýuliýa Serebrinik, geldi kärziň aýaly, resmi nikaly aýaly. Kunti diýen siziň ejeňiz Kunti, siziň maşgalaňyz Kunti. Meň resmi nikaly aýalymmy? Oratda aga diýilýän hol Hitrowkadaky metjitdedi. Oraz aga bilen maslahatlaşyp, mollany getirip gapymyza nikalaşyp-aý öýlendim men. O rus nikasam bar, ýankowa resmi zagsdanam geçdik. O näme öýlenmeli dälmi? A öýlenersiň-ä sen bolmanda-da bar-a, halasaň ýüregiň giden bolsa. O näme ýalan sözlär? Ýöne ýekejesem bar-a, aý, garyp ýaşadyk. Ol üç-dört komnatly jaýlary bar-la olaň hemmesiniň. O näme edilýän gürrüň, ondanam bir gürrüň bormy? Olaň dört-bäş otagly jaýlary bar. Hä? Olar bilimli, sowatly. Kimsi Angliýa, kimsi Ame. Men öz halalja puluma etdim ony. Şolar bilen gitdi olar. Diňe meň on çagam däl ýurduň içinde. Müňlerçe çagam bar meň. Sebäbi şu töweregimdäki obalaň hemme çagalary meň at ýatagyma gelip, at minmäni öwrendiler. Atşynaslyk hünärini aldylar. Olar özüni ekläp bilýär. Sen näçe hor saklasaňam, şolar Dubaýa gider, ýaňky bi Türkiýä gider, Angliýa gider, Russiýa-da gider, ýöne bular çöregini tapar. Bular çöre, olary, olar geldi-käriniň elinden çykan adamlar. Ýurduň her künjeginden nirede bir garyp adamlar, oglanlar geldi. Mary welaýatyndan, bir Daşoguz welaýatyndan, lebaply, balkanly her ýerden ýigit geldi. Maňa ne iş şolar? Olar ene gül ýalak tüweleme. Nähilem bolsa bir bir şu kynçylyk günem özüni ekläp, özüni oňaryp ýören çagalar. Oň üçin maňa bara on çagany taşlady. On çaga diýilýän eýýäm olar elli ýaşdan geçdi. Elli ýaşdan geçdi-ä olar. Olar ogully, gyzly, agtykly. Bu gürrüň niräň gürrüňi? Siz ne öz maşgalaňyza jogap beriň. Ogurlygam sizde, orramsylygam sizde, jeleplik, küntüçilik, oglanbazlygam sizde. He, siz binamys-a siz. Çuba bir topar. Maşgala barmy sizden? Siz mindi halkyň öňüne düşüp, hä arkama arka bize han boljakmy siz? Ondan o taýda bir topar aý pylança aýaly bardy, bir howwa bi näçe çagasy bardy. Men zorlap hiç kime öýlenemok. Aý bolmanda men ýalak bar-a bir edermen, men ýalak ýigit. Hä? Görende oňa aşyk bolýan az däl, men näme ol? Özleri isleýärler, özleri dogurdylar, men näme? Ki nirede oňalyk kanun bar? Çykýarlar. Ýöne men ahyry özüme şu öz ýüregime laýyk adam tapamda, meni resmi ýagdaýda hol gonambaşy bilen bolup ýatandyr Oraz daga diýip, Ol ozal bi Žuguli Centriň ýokarsyna gonamçylykda. Oraz aga şol bi nemäň Hitrowkaň metjidinde, şol metjidinde şol soň ýa şo taýda ýaşap şo taýda ondan aýryldy. Men Oraz agadan soradym. Oraz aga öýlenmege hakym barmy diýdim. Bardyr diýdi. Ony diýdi, şol ylymsyz adamlar diýdi, ýok diýselerem, bardyr diýdi. Bar bolsa men öýlenjek diýdim. Men resmi ýagdaýda nikadan geçirdim. Nikalaşdyk, mollany çagyrdyk. Ol maslahatlaşdy molla bilen. Molla bilen maslahatlaşdy. Ondan gelip biziň öýümizden türkmen nikasyny kelemesini çöwürip şeýdip resmi ýagdaýda nikalaşyp aldym a men maşgalamy. Bu näme bir topar samsyk gürrüň edýärler bol künti näme. Seň ejeň bilen bajyň künti. Sen şeýdip bukulyp ýazýaň niknemi men saňa aýdýan şol kim ýazan bolsa. Seň tohum-tijin künti. Hä, sen ma, men, maňa oňmanak sen hiç haçan ýapy bilmersiň, men ony ýetmerin. Meň maşgalam boý gyz bolup maňa resmi ýagdaýda nikalaşyp şeýdrip çykdy. Aýtsyn özi bilýändir medinstitutda okatda. Hä? Haramdag. Sen o, sen mugallymçylyk ýör, bilýäňä meň maşgalamy. Hä? Hany aýdybiljek zadyň barmy? Hiç haçan. Sebäbi meň maşgalam ýalak maşgala her kime ýetirenak. Ol meň, elbetde, meň söýen maşgalam näme diýýän. Ýöne galan çagalary men taşlap giden ýerim ýog-a. Öýli, işikli, bilimli, sowatly. On sekiz, ýigrimi ýaşyna çenli eklenen, başga näme etmeli? Ol gürrüňler boş. Siz, ynha, şony edibilmän, şony edibilmän, ol aňyrda bir neme, bi, ol göz bejerýän sentrden birini dogurdan bolduň sen, haramdag. Onnoň ýene-de birini eden bolduň. Bu kylyp edýäň sen. Namart. Şoňa-da ýetmedi ärligiň seň. Ol her kimiň işi däldir, ol är kişiň işi. Resmi ýagdaýda öýlenmek, resmi ýagdaýda aýrylyşmak talagyny berip, ýene-de islese resmi ýagdaýda öýlenmek. Ol är kişiň işidir. Milletiň birem gelip maňa plan hil diýilmez ony. A saňa diýerler, çagalaňa-da diýerler. Siz-ä şol bir topar nä jelepçilik edip, ol seň aýal eftadugyňam, erkekleňem näme edip ýörenini bir Alla bilýär-ä. Sizde bar-a ogurlyk, orramsylyk. O bidat dakjak bolup ýörsüň. Gutaran samsyk, wejera. Äý, sen bar-a! Wagt geler, howlukma. Onnoňam men saňa aýdaýyn. Biz-ä durmarys, nesip bolsa. Uly söz tow tasyr. Biz şubatam görüşip durus. Men, sen meni bar-a, öýderin, beýderin, meň gulagyma degýä ony, muny derin, näme derin, bir, aý, bir şu arman şol pylan ýerde ýaşaýamyş diýen bolýar. Men aýtjak, goýjak, tabşyrjak zadymy hemmesini bitirdim. Miltiň bar bolsa ediber. Şol ýurduň içinde saňa degişli adam, ýurduň daşyndan saňa degişli adam, eger-de sen şoňalak bir gabahat iş etseň, şolar diri galyp, şolar hiç zat bolmaz diýseň, et gelýän bolsaň. Et! Gaýratyň ýetýän bolsa. Hä, beýdeniňden gel bu ikimiz duşaly bir ýerde. Açyk bir ýerde duşaly. Gaýratyň ýetmeýän bolsa ogluňy ugrat. Syçagyňy. Düşündiňmi? Sen Geldi kärde muň bilen gorkuzmarsyňam, saklamarsyňam. Eşitdiňmi? Ozal Alla ämin diýen wagty bolsa, enşalla, sen jyrarsyň, jyryp ýetişseň. Millete ýüzlenýän men. Düşüniň, adamlar, hiç kim biziň ýerine gelip, bize azatlyk bermez. Hiç kim. Ýurduň içindäkilere diýýän men. Ol el çarpyp ýören sakgally ýaşulular beýlekiler, sizem eşdiň, eşdiň, şular bilen deň jogapkärsiňiz siz. Sebäbi şulaň eden etdiligini, haramlygyny makullaýan, gollaýan, il-halkyň içinde şulaň edýäni dogry diýýän siz. Siz molla boluň, müfti boluň, sakgally, sakgalsyz, şu el çarpýanlaň hemmesi biliň, siz şular bilen deň jogapkärsiňiz. Halkyň mana gazabyna düşeňizde, ol bäş-on adamyny saklap bor, ýüzi, müňi saklap bolmaýar. Müňlerçesi galsa, bular näme ederler siz bilen? Bir heý bir kelläňizi aýlaň-a. Ýa çynyňyz bilen ynanýaňyzmy indi? Hemişe şeýle bolar öýdýäňizmi? Hü? Şu indi şu durşuna gidermi şu? Ha? O taýda näçe adam kowid hitsiz milletiň içinde her öýde muň gannary bar. Gannara siz muň bilen. Kowidden ölen her maşgaladan çykda. Siziň hemmäňiz gandar muň bilen? Namysyňyz bar bolsa ganyňyzy talap ediň mundan. O nähili ýok kazyýet? Hä? O serdaryň ýegenleriniň biri ölmedim ha o bagyrdamy gökjede? Kazyýetden öldi. O Nazar diýlen Şamy Şymyr bilen Hajy Hajyň kakasy tas ölüpdi. Näçe adam öldi? Ha? Eýle eger-de beý sende neme ýok bolsa, kowid ýok bolsa, onda näme sen ýurduň içine girendiň, hemmesinden PCR alyp dursuň? Ha? Näme üçin edýäň şony? Şoň üçin milletiň hemmesine aýtjagym şol, şu edilýän oýun ýöne oýun däldir, adamlar. Siziň hemmäňizi gaty ullakan tomaşa taýýarlaýandyrlar bular. Bütin türkmen milletiň nirede bir Siriýa bolsun, Yrak bolsun, beýleki türk Türkiýe şulary ýygnap hemmesine el çalpdyryp howa soltan meý soltanmyşyn diýip etdirjek bolýar. Bu ýöne ýerden beýtdirip saçyny syrdyryp, tahýalyja gyýma balaklyja beýtdirip ýöne ýerden duran däldir. Bi nä bi öz nigni hamir maýasyny şu wagt taýýarlap ýör bi marinad edip ýör bi. Millet biziňki aýtmak. Bizä durmars enşalla ul söz towy tagsyr. Biz iki tarapymyz deňledik. Ol maňa bara eýle diýen bolýara beýle edýän bolýar. Edibilse etsin. maňa degişli adam bolsa ýa-da meň özüm bolsa-da, şu edibilse etsin, biz aýtjak zadymy, tabşyrjak zadymyzy aýtdyk. Şu bysymylla edip görsin, muň ýurt içinde-de dogan-garnaşy ýetik, özüne degişli adamy, ýurduň daşynda-da ýetik. Dogry dälmi? A bizden gan çykardy mulardan näme ýag çykar. Bizem bara arymyz namysymyzy gidirmeris muňa. Gaty bek sorars mundan. Şu jyryp bildi zor bol zor bollugydyr. Gaçyp jyryp bilse zor bollugydyr. Biz bara entak bir entak biraz maý bar. Sen şoýnam bir sen turzup gör sen. Hä, syçak. Ömrüňde näçe meni tanýan bolsaň, göni ýüzüme seredip bar-a, dogry gürläp bilen ýeriň barmy? Hä? Myňňyl-myňňyl edip şeýtip seredýärdiň ýüzüňi sowup. Gutaran bizduna sen! Senmi ýurduň içinde? Sen bu atlary şu bi neme o wata ýok men saňa hödürledim at. At sakly. Ýo men oma men bu zatlardan daş diýdim. Indi nähili atşynas bolduň? Ine maňa häzir diýerler aý ne bi at näme bi it näme. At bilen it diýlen Türkmenistanyň mirasy Mirasdarlyk her kime eýgerdýän däldir. O wagt düşünmedi bular Sowet Soýuzdan çykan, bi ondan bi partiýa diýdi, beýleki diýdi. Bular miras diýilýän zadyň gadyryny bilmediler. Biziň alan ýaňky terbiýämiz başga. Oň üçin elbetde biz ýapyşdyk. Ete tabşyrmakdanam alyk galdyk. Hususy elle rugsat saklamaga-da rugsadyny gazandyk. Bu bolsa nätdi? Indi şoň mirasdygyna düşünip, at münmänem öwrendi. Emma welin galan halkyň elinden atyny aldy-da, kime berdi? Pagonlara berdi. Aýlawda at çapanda Kim çapdyrýa? MWD, KGB, prokuratura ýene şuňa meňzeş. Hä? O taýda duran aýlawdaky ippodromda üýşýän adamlar atşynas ýog-a o taýda. Hä? Bäş-on adamyny saklaýarlar san üçin. Studentleri kowýarlar. Näme üçin edýärler? Halkyň elinden aldy. Hususy emlägini elinden aldy. Hususy emlägi rugsat diýlen ýeri segsen altynjy ýylladyr, Sowet Soýuz döwründe. Biz şony edebildik. Bu bolsa aldy-da, ýendi muny şol hemme zat özüne degişli eline bolsun diýýär. Ýumrugyna salyp, daşyndan akanam ýaly ýalajak bolup, ýalaryn diýip edýär şony. Edibilmersiň. Düşnükdimi? Özüni öwdüren. Sen bara özüň atşynas bolduň, dogrymy? Hä? Indi itşynasam bolduň. Şeýlemi? Men etdim şony. Men seni şoňa boýun etdim. Sen maňa meňzejek bolup etdiňmi? Sen göriplikden etdiňmi? Ahyry bardyňmy şo tak? Bardyň gerek? Men etdirdim şony. O saňa el çarpyp ýörenler bar-a. Bu el çarpyp ýörenler. Olaram bar-a, ozal şol bir topar partbilli gezip ýörenler. Indi sakgal goýarip ýörler. Olara-da atam gerek däl, türkmeniň bar-a, bi çopançylyk medeniýetiniň bar-a, türkmeniň çopan item bar-a, türkmen item gerek däl. Emma indi sen şolara baransoň, sen seredensoň, senem bar-a, garaň akan ýalak bardyň şota. Sebäbi miras diýilýän zadyň şöhrady-la, sen şöhratparaz-a, sen şoň üçin bardyň. Bulara ol gerek bolmasa-da, saňa bar-a, ommalyk el çarpýarlar. Ine, Allatagalaň görkezýän oýny. görkezýän ýoly size. Etmeseňizem, öz mirasyňyzy bilmeseňiz, gadyryny ölçemeseňiz, başga ýol bar, gulçulygyň üstünden. Ine, oň üçin millet gaty gowy zat, gaty, gaty gowy düşünmeli bu zatlara. Mirassyz millet diýilýän ol bir topalakdyr, hol köksüz topalakdyr. Aýlanar durar, onnoň bar, a ony depeläp gyssaňam, men ozalam aýdypdym, bir gysym çöpdür. Bir owlagam doýurmaz. Ine, şoň üçin şu zatlaryň bolýany, mirasymyzy depeledik, ýatdan çykardyk. Oň bilenem binamyslyga ýüz öwürdik. Millet galmasa, millet özüňkini talap etmese, hiç kim bize azatlygam bermez. Biziň döwletimiziň bize degişli, ata-babalarymyzdan galan hakymyzy, biziň yrsgal hakymyzy, biziň şol baýlyk hakymyzy, azatlyk hakymyzy hiç kim bize bermez. Öňünde böwet bolup duranam şu köne düşünjeli, şo baýbatrak düşünjeli bir gutaran söwesim gelip durdaray şuňa bir bir agzymdan gelen bir diýesi gelip dur diýesim gelip durda şuňa. Bir myras gutaran myrasdaray. Bir binamysyň gutarany. Şu türkmende özem bara bir öwünjeň tentek samsyk. Türkmen aýdylan gürrüň bar-a ýaňky. Şol, Özüni öwen akmak, kelläňi deger tokmak. Şo tokmaga garaşýansyň sen. Ine, millet galsa, tokmak paýyň hemmesine ýeter. Gyzyňam taşlarlar. Ogluňam taşlar, hemmesi gaçar. Gaçyp, sypybilseň razy gelersiň. Düşnüklimi? Sebäbi halkyň haky bar.